So dwi'n helpu datblygu sesiynau i helpu pobl mynd tu allan i, i wella mywydau nhw o ddydd i ddydd dros Gymru. So diwrnod arferol i fi dwi'n arfer yn gweithio o adra. So fi a Dwad, da ni'n cysylltu efo lot o um, sefydliadau uh, er mwyn darparu gweithgareddau yn yr awr agored iddyn nhw cael uh, cyfle i mynd i cael, cael hwyl, really. Uh, dwi rhan mwyaf yn cyfathrebu um, a gweithio efo, efo gwirfoddolwyr, so'r gwirfoddolwyr sydd ynghlwm efo ni. Um, so, trafod efo nhw, cynllunio, a wedyn hefyd cefnogi um, y, y gwirfoddolwyr a hefyd aelodau staff eraill o fewn yr, er, er sefydliad efo defo'u rhaglenni gwirfoddolwyr nhw.
Dwi wrth fy modd yn helpu bobl mwy na lai. Um, dyna dwi eisiau gwneud drwy, drwy gydal fy swydd fi, dwi'n rhaid be dwi yn gwneud. A wrth gweithio i'r partneriaeth awyr agored, o'n i'n gallu weld oedd yna opsiwn i helpu pobl mewn ffordd wahanol ofnadwy. So dim just helpu pobl efo iechyd meddwl mewn efo meddyginiaeth neu efo triniaeth arferol, mae yna ffyrdd wahanol i weithio efo'r pobl yma a mae'r Partneriaeth Awyr Agored yn cwmni elusen anhygoel i wneud hynna efo. Dwi wedi bod yn, yn gweithio yn yr awyr agored ers i fydda job cyntaf fi yn yr awyr agored a natural kind of progression oedd o really, twa. A got, nes i cyrraedd pwynt lle o'n i eisiau trio twa, cymryd rôl wahanol lle fi oedd yn dim yr actual darparwr ond fi oedd yn trefnu bob dim ar gyfer y grwpiau really so oedd yn teimlo fel natural kind of progression really. Uh, y diddordeb personol mewn gweithgareddau ar agored, dwi wedi bod yn ymwneud efo nhw ers blynyddoedd lawer a, a cefndir yn gwneud y math yna waith um, hefyd. A wedyn mae o'n neis bod fi'n gallu gweithio yn y maes a trio hybu pobl eraill i wneud mwy o'n efo hefyd mewn gwahanol ffyrdd.
Maen nhw yn cymhorthu ni fel dwn i'n be. Dwi erioed i gael tîm o arweinydd sydd yn credu yn y chi fel swyddog, fel person, a maen nhw rili really eisiau chi fyw y mywyd da chi eisiau fyw. Maen ma nhw erioed sgyrsiau amdan sut ti'n teimlo amdan dy hun, sut fath o cymorth fedrwn nhw rhoi i chi, os na unrhyw datblygiadau da chi eisiau creu yn eich swydd chi o gwbl, so mae yna, mae yna erioed cymorth yna i, i mi de. Yn sicr y tîm, so mae gennym ni dîm da yma a da ni'n gyd yn, yn gallu gweithio tuag at yr un nod, ond mae o yn galluogi ni weithio mewn ffyrdd gwahanol hefyd, achos mae pawb yn, yn gwneud pethau mewn ffyrdd gwahanol a dyma gennym ni um, ddigon o hyblygrwydd i fedru, i fedru gwneud hynny.
Tip swn i'n rhoi i rywun sydd eisiau cyfra yn yr awyr gored, swn i'n dweud, definitely sbio i fewn i'r um, apprenticeships, Da ni yma heddiw yn Plasma and I, maen nhw'n gwneud apprenticeship yn fama. Mae llwyth o'r um, centres awyr agored o gwmpas ni yn gwneud rhywbeth similar, felly dyna beth sy'n ei ddeud. Dechrau ar, uh, efo cymwysterau bach a gweithio chi'n an i fyny trwy'r ranks a cael experience. Mae gwirfoddoli mewn gwahanol um, sefydliadau, er enghraifft clybiau neu canolfannau, yn rhoi blas iawn i rwy'n o be mae o fel i weithio gweithio yn yr awyr gorau, neu fod yn ynghlwm o'r awyr agored o ddydd i ddydd. Mae yna wahaniaeth rhwng gwneud o fel diddordeb personol a, a gweithio yn y maes hefyd, a di rwy'n ddim yn sylweddoli hynny weithiau pan maen nhw'n um, yn meddwl bod o'n mynd yn hwyl i gyd yn gweithio yn yr awyr agored. So mae, mae gwirfoddoli yn rhoi blas i chi o be mae o'n mynd i fod fel um, yn fwy um, realistig allan.
Yn Gymru, mae o'n anhygol. Mae, os a ddim byd well na gallu um, weld pobl ifanc a siarad efo nhw yn Gymraeg. Wsos dwytha oedd fi a Zach, athon ni i Rexham, a nathon ni neu sesiwn orienteering i criw o pobl ifanc yn ysgol, a oedd o'n ffantastig iddyn nhw gael opsiwn o ddysgu Cymraeg trwy hynna. Fel arall, oedden nhw yn ddisgwyl rhywun Saesneg yna i throi fyny a dysgu nhw'r sgiliau yn Saesneg, ond oedd o'n rili neis i gallu bod yna a dysgu nhw sut i neu yr un un gweithgaredd ond trwy'r gyfrwng Gymraeg. Mae gallu, gallu siarad Cymraeg yn pwysig iawn efo'r swydd yma. So, da ni'n gweithio yn... Dwi'n gweithio ar draws Gogledd Cymru i gyd, ond yn enwedig os dwi'n gweithio yn yr siroedd orllewin, Mae'r gallu, gallu siarad yn Cymraeg yn pwysig iawn, ynddi. Da ni, fel y Bartneriaeth Ewrogaredd, da ni'n trio gweithio i gael mwy o bobl Cymraeg i weithio yn yr, yn y sector achos mae yna brinder hynny a hefyd ar yr ochr arall o drio cael pobl sy'n ddi Gymraeg yn gweithio yn y sector i, i ymwneud mwy efo'r iaith. Um, felly mae fi'n bod yn siaradwr Cymraeg, dwi'n meddwl, yn, yn helpu yn y sefyllfa yna achos dwi'n gallu um, cefnogi a a helpu pobl eraill yn well.
Dwi'n wrth fy modd yn byw yng Ngwynedd, mae yna gymaint o pethau wahanol yn yr ardal yma, gennych chi'r mynyddodd, fel gennych chi tu nôl i fi fama yr efain Menai, wedyn gennych chi y traethod dros, Gymru, dros Gogledd Cymru i gyd, a wedyn gennych chi amrywiaeth o pobl wahanol sy'n byw yn yr ardal. Uh, yn fy marn i, dwi wedi byw dros Prydain, dros y blynyddoedd, ond Fama dwi'n teimlo'n cartrefol. Mae yna pobl dwi'n... nes i dreifio trwy fel yn heli ar y ffordd yma bore yma, a nes i deu helo i'r un o'r hogiau yn un ysgol efo, a mae hynna i fi yn darn o fod yn, yn yr un cymuned, a dwi'n werthfawrogi yr, yr opportunity yna. Yr, yr awr agored, swn i'n dweud, really, mae Gogledd Gymru yn hwb ffantastig ar gyfer gweithgaredd awr agored, a Dwi'n passionate, ti'n gwybod, bob, d- bob dim, dwi wedi bod yn sgio, um, dringo, cerdd y mynydd, beic y mynydd, mae Gogledd Cymru yn lle ffantastig i wneud hynny, felly dyna pam dwi wedi aros yn yr ardal yma. Dwi'n licio medru byw drwy'r Gymraeg mewn ffordd, so mae'n ma really neis bod i'n medru gweithio rhywfaint uh, yn yr iaith Gymraeg a wedyn jyst bod o fewn yr ardal lle mae yna um, gymaint o adnoddau awyr agored. Dwi'n um, person sydd yn licio gwneud y gweithgareddau yna yn fy amser hamdden hefyd ynghyd ag yn gwaith. Felly mae o'n lle delfrydol i wneud hynny hefyd.